Tanang bayu, aku makam debau-debau. Bilang ka mayayangan di jalan, saya menandai kalau dengan beliau kada pernah saya ketemu gelumbang tu kada pernah.

Kalau menitip duit kada mau betambah tapi kalau nitip pesan mau betambah maka ditulis sidin tiga pertanyaan betulis ketiga-tiganya Ustaz Hasan Azhari yang membacakan dengan Mbah K Taufik Wonopringgo Pekalongan itu terkenal wara luar biasa punduk sidin tu begelar punduk tasawuf namanya. Katika Ustadz Hasan Azhari mambacakan tiga partanyaan, sidin kada manjawab, cuman bacakap, ujar Mbah Kiai Taufik, yang punya partanyaan ini bukan urang sembarangan. Tu yang mamuji bukan urang tanggung-tanggung dan kada pernah ketemu, kada pernah ketemu. Mbah Yai Subki itu.

Memang dicucukkan dengan nang terjadi dengan nang di kitab memang ada tanda-tanda ulama warasatul ambiya kada satu dua yang becerita kada satu dua amun saya ngalih becerita memang talalu karap dah ketemu yang aneh tu memang karap dah. Saya bisa bikin rumah tu manurut parkiraan kada taulah. Saya bisa barangkat haji manurut parkiraan kada. Saya nurut sidin. Saya pagi ka kampung bulik ka kampung pakai kupiah hirang. Pakai kupiah hirang. Sakalinya tahu sidin kupiah hirang. Kiyau din ka rumah. Dititipkan dengan Ustadz Nasrul Anam, ayah nyuruh ke rumah. Ke rumah lah. Sudah bulik, apa kata beliau, telipon, lain kali bakupiah putih haja. Imbah tu aku kada bakupiah hirang lagi. Bakupiah putih, hitungan berapa tahun berangkat haji, putih nah kan. Tahu haji, din aku kupiah hirang tu tahu.

Ujar ayah ikam tanyakan dengan habib lutfi dimana sidin beulah baju tu. Tapi beliau kada bepesan ulahkan baju enda. Saya kada berani bertanya. Apa yang disuruh itulah nang kugawi. Masalah hasilnya serahkan dengan Allah ja lagi. Bertanya kada berani. Akhirnya rupanya baju tu baju tu dikasih habib lutfi. Asalnya saya datang dengan Bahi Syuki ke Imran Mas Hadi, hampir sejam di situ, saya handak pamit pulang, saya batanya tentang baju, beliau tasenyum. Lalu saya kan kada kawa nalan nasi, saya ni kan lima belas tahun kada kawa nalan nasi.

Ujar sidin, Nanti ulo. Kainah ulo, kita belum lama becakap. Bediam ai apalagi. Sudah handak balik, baru dibikinkan beliau. Pas besalaman, beliau bisik sama saya, Nanti, kata Habib Lutfi, sebelum kamu pulang ke Sumatera, kesini lagi karena kita belum minum kupi. Itu cuman. Pada ikam handak ngopi, dua cawan habis bajam-jam di situ. Ada harapan, ada harapan. Jaku mesti ada kaitan dengan baju tadi. Hati ini handak bangat biar nanti ada oleh-oleh nang dibawa ke ayah tu.

Saya kada pernah maragat Habib, kada pernah. Kada pernah. Itulah tu sekali itu. Kada pernah maragat saya. Asa kada pas aku. Kenapa yang diragap ni zuriyahnya Nabi, ahli baitnya Nabi, kada purun maragap, kada purun. Nah, cuman karena kauungahan tadi, kaaarayan tadi, taragap jua akhirnya. Rupanya urang talut ungah ni bisa taragap jua.

Sakali duduk, minta kupi ja sidin. Untung aku ada bisi kupi, mamaku tatinggal kupinya. aku mana ada kupi di rumah tu, cuman mama si tatinggal kupi, pas ai ulah akan nginta. Nah, sakalinya sidin bilang, ujar sidin saya handak bulik ke Jawa Timur, tiket pesawat belum punya. Akhirnya ingat saya, caluk ai duit dalam tadi. dalam nang itu tuh cuman beliau bilang saya minjam nanti Habib Lutfi yang bayar pikir hatiku kenapa bisa begitu ya yang berhutang di Jawa Timur kenapa yang di Jawa Tengah yang disuruh membayar jadi saya masukkan amplop saya bilang ini saya tidak minjami tapi saya sedekah kata beliau ndak saya tidak mau Kalau di kasi saya dak mau, kalau minjam saya mau, tapi yang bayar Habib Lutfi. Dem hati ko kada kawa di karasi nang tuha nih. Ku kasi ai, kasi, habis duit di sangki jadi lagi. Ternyata setelah bulik nih hitungan bulan jua man, beisi sangki tu tujuh belas juta.

aku ketembilahan dusah pakai bot lagi aku pakai pesawat surang haja cuman niat tu bulah rumah habis rumah hilang jadi saya berangkat haji bulik haji saya ke rumah sidin jadi sampai ke rumah sidin banyak becerita saya. Pikir saya becakap alhamdulillah, yang dikhuatirkan di Makkah itu tawaf, ramai bangat, maluntar alhamdulillah. Di hati saya ni handak becakap, cuman di pasawat nang takutan. Belum saya becakap, apa ja sidin, itulah kita ni kalahnya dengan pilot. Kita ni ja sidin seumur hidup ke Makkah sekali, takutan di pasawat.

Dua hari dua malam saya handak bacakap jauh, beliau batanya, mana jauhnya ja sidin dari Jambi ka Jakarta daripada Yaman ka Jakarta. Dari Jambi ka Jakarta sejam jua terbang, kalo Yaman ka Jakarta lapan jam, itu ja sidin Habib Umar Al-Attas Al-Hafiz Itu satiap tahun hadir ka Pakalungan manghormat haul cuman manghormat haul. Masa kamu dari Jambi cuman satu jam, jauh, ranai ai lagi. Apa nang dicaritakan abah muis tadi mimang begitu rupanya. Mimang ada yang ngasih tahu apa nang handak kita cakapkan tuh. Makanya kata Habib Umar.

Ujar sidin ikam ceramah, ceramah haja, tapi jangan batujuan menyinggungi urang, kada bulih, apalagi nyinggung pemerintah, kita kada bidangnya, kita kada ngerti, kadakadang habar tu kada mesti, kadakadang habar kada cucuk dengan kenyataan, ada kawanku bakisah. Urang Banjar liwat di kampung urang Jawa. Di situ ada pangantinan. Jar urang Banjar, Sapa sing kawin kang? Siapa yang kawin? Oja urang Jawa boton ngertos. Boton Garut tu kada tahu artinya. Dikira urang Banjar nama pangantin tu Boton Ngertos. Piralah cerita di mana-mana ada pangantin namanya Boton Ngertos. Minggu hadapan liwat lagi di tampat nang sama ada urang maninggal dunia. Tanya lagi, Kang, sapa sing mati? Siapa yang mati? Oh jar urang kita Jawa, boton ngertos. Uma ija urang Banjar kasiannya, hanyar seminggu kawin dah mati. Kabanyakan minum keriting daing lho ujar. Ah kan fitnah kan, fitnah kan. Makanya jangan menyinggungi diurang. Ayu Haji Sidin lurus-lurus haja, jangan pati menyinggungi urang. Bujur cakap Sidin tu bujur. Kenapa? Karena lidah ni perlu dijaga. Tapi kalau dengan orang alim, bukan hanya lidah, hati. Jadi ada di zaman dulu guru saya berkisah. Orang ini dua. Kiai di kampung itu berdua. Nang satu alim kitab. Nang satu kadapati alim. Alim kitab Melayu haja. Nang seikung alim kitab Arab. Ayo surung haja kitab Arab. Nang seikung ni kitab Arab kada patian. Cuman kitab Melayu bisa haja. Tapi anehnya, anehnya nang satu ni apabila pengajian nang kada pati alim ni rami, nang belajar rami. Nang ta alim tadi kada pati rami. Kada pati rami. Tanda tanya di hati. Ini kenapa nih, kenapa. Maka nang ngini nih rami bangat. Umpat jua ka situ. Umpat ka situ. Bagitu umpat ka situ pengajian, sakalinya sembahyang magrib, kiai tu jadi imam. Sakali didengarakannya bacaannya babiak pas. Ibarat buat layang tu caranya seikong lagi bebuat maisap kada maangkat lagi. Bebiar lapas jadi imam. Beuh jar sidin nang kaini dibebangga akan. Membaca fatihah haja bebiar lapas. Hati kada dijaga. Padahal urang tu bekeramat. Urang tu bekeramat hati kada dijaga. Dapat teguran. takantur sakalinya, handak isya takantur, paksa baudu, turun ka tanah, ada sumur di situ, sakali handak baudu datang harimau, bagitu datang harimau bukah sidin, putus sandal capal, kada basandal lagi naik ka rumah mahingal, ujar tuan guru ngapa maka bukah, ada harimau ujar sidin. Ada harimau mangapung kaluar guru nang di dalam tadi, panggil sidin, ujar guru harimau ka si asutumat, ka si asumat, ikam jangan lagi mangganggu tamuku, ajin ha ikam bulik, han, buruk sangka saja awan ngini ni tadi.

Kawan ko temimpi di kapung ular, sanang inya. Jaku jangan sanang hulu, lihat ularnya jua. Mun takana ular sambur, parah, musibah, dapat bini pamamaian. Bibinian gin jua, amun di kapung ular sawa jangan dihadangi, nasib.

Itu tanda tanda ulama warasatul ambiya. Sedikit lagi. Ngintu kita kada kawa meniru. Itu anugerah Allah. Ini anugerah Allah jua tapi diusahai apa amalan sidin. Amalan sidin nang pertama disamping beilmu karena mengerjakan perintah Allah nang dipardukan dan memperbanyak nang sunat.

Kalau Imam As-Sirri As-Saqati itu baamal sunat di malam hari, itu salmbilan puluh tahun kada suah guring barebah. Kala guring baduduk. Beuh jar guru ai, masalah guring baduduk aku lihai ai jua. Lihai ai mun di pangajian. Mulai bebacaan, mulai guringan. Ada, ada urangnya datang ni, ada urangnya. Jadi kada magan kada. Mun nang ini mungkin kada guring lah, pengajian rutin tu bisa guringan, diunjut untu untuk, untu untuk. ada urangnya datang, aku yakin ada urangnya ni. Tapi kala di rumah mana telap kita guring beduduk. Imam Asyiri Asokati beduduk guring biar dapat menghidupkan malam.

Karna katanya amalan urang hibat itu di hatinya ni lain tidak manghandaki urang lain tu baik, manghandaki baik. Ayah tu nang mana marasa muridnya di sana tahu tu. Ayah tu kaya apa haja santri tu macalnya, ayah ada mamampihi. Sama dengan baisuki. Guru, sabagian guru muyak ampihinya. Datang abahnya manamui sidin. Ayah, mesti nelpon saya. Kalau santri tu diampihi, datang abahnya, mesti ayah nelpon saya. Kalau ayah nelpon, saya paham dah. Ayah nyuruh nerima. Kaya apa ja ayah ni abahnya datang, terima kah pulang? Enggih yah terima, lakas sidin maantar. Tahu saya sudah, sidin tu kada bisa maampihi. Kanapa? Sidin tu barusaha manghandaki urang ni baik. Amun diampihi kada bakal baik. Ada kami ni lain pang prinsipnya. Ibarat karung tu, ibarat tarung tu, amun dalam karung tu ada nang buruk sabigi, buang haja. Karena amun kada dibuang nang lain buruk pulang. Amun sidin kada mau bikii nang buruk ni bikii, mambikii ni kada bisa. Sidin duanya pang, maka banyak nang diampihi tu tabulik. Saya pernah dikirimi surat kaleng oleh orang, dibilangnya peraturan panas tahiayam. Jaku kawa kada tahu siapa nang manyuruh nerima nih. Pikir hati tapi ku badiam ai. Saya kada handak maungka-ungkai tu kada handak saya, karena ayah tu prinsipnya macam mana santri ni baik bukan diampihi bukan.

Memberi salam tu sunat kifayah, menjawab fardu kifayah. Cuman kalo urang sapuluh datang beimbay seikong aja beri salam jangan berataan, kasian nang tadahulu datang, singkal muntung menjawab, ha seikong aja nang menjawab fardu kifayah. Tapi rugi kita kada menjawab, karna inya doakan baik hagin kita. Bahkan kata ayah, ayah sama dengan bisuki nerangkan, saya memerhatikan ayah dengan bisuki tu salalu sama.

Tapi fa'innal musi'a satakfihi isaatahu, kalo urang jahat wan kita jangan dibalas, nya tabalas ai surang. Amun urang jahat wan kita, kita balas sama jahatnya. Cuman bidanya tadahulu urang pada awak. Intu nah ai bidanya. Maka jangan dibalas, satu. Yang kedua, ujar Nabi, Wasilul arham, pererat tali persaudaraan. Makanya alasan ayah mengadakan haul itu untuk mempererat tali persaudaraan, silaturahim, nang pemilih kita lama kada ketemu, di situ ketemunya.

Sidin bawasiat, ujar sidin kita urang tarikah ini jangan ada parsalisihan paham. Nang mambesar tu jangan ada. Jangan suka baselisih, jangan suka. Jangan suka bamusuh tu jangan suka. Itu wasiat sidin tartulis tu. jangan suka bermusuhan karena akhir zaman ini kadang sifat sayang menyayang itu memang diambil Allah dan ini doa Nabi nang kada dikabulkan Nabi minta umat Islam sama umat Islam itu jangan bergigit tapi ini kada dikabulkan kada dikabulkan makin akhir zaman nanti makin banyak yang bergigit maka sidin berwasiat kita sama kita jangan bergigit nang ketiga waat imut ta'am

Kenapa begitu? Supaya nang disuguhkan sesuai dengan seleranya. Maka kita kalau ada pemilih ke rumah kita dari kampung, nya menginap sampai tiga hari, warung kada ada di tempat situ karena di kampung pang. Itu tanya apa kesukaannya.

Hari partama gulai nangka, hari kadua tumis kol bacampur tarong, hari katiga sayur bayam wan kangkong. Bulik di rumah kita saminggu bairaan maliset. Itu tu kada cocok wan saleranya. Nang kaampat, Wasallu billail wan nasu niyam. Ayah itu selalu salat malam.

Imbah ngintu, hanyar sidin migang mik. Alhamdulillah, kita kadatangan Tuan Guru kita, kita mintaakan kepada beliau untuk memberikan pesan dan kesan kepada kita, nasihat untuk kita, kepada Tuan Guru dipersilahkan. Hanyar dijulung din mik tu. Mun kada habis amalan sidin, kada menjulung din. Tu istiqamah namanya. Istiqamah ngitu nang kita nang beratnya. Dalam kitab fathul arifin napa itu kalo orang baamal istiqamah itu jangan dipandang inteng dah itu mesti wali kada bisa istiqamah baamal kalo kada wali kada bisa kalo dia tetap istiqamah itu mesti orang hibat dua dah nang katiga sikit lagi nang katiga Amalan urang hibat tu karna mancintai wali. Ayah itu mancintai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mangadakan haul itu bukan tanggung-tanggung tu. Musyawarahnya haja tu sebulan sebelumnya sudah musyawarah, berunding tu. Mancari dana itu sidin nang bepikir. Mancari orang nang siapa bahakikah, siapa orang handak nyumbang, itu malajari mancintai orang nang mulia. Makanya sidin tu karna mancintai Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, makanya beliau dicintai orang. Wahini haulnya hampir seimbang dah. Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani panuh lapangan. Haul sidin panuh jua. Itu menandakan Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu dikumpulkan Allah dengan siapa nang disukainya. Di dunia dibuktikan dah. Maimbang dah haul sidin dengan haul tuan syekh baimbang karena meletakkan tuan syekh tu ada di hati sidin maka kita jua belajar meletakkan sidin ada di hati kita makanya malam ini kita sama-sama hadir di sini supaya kita dapat meletakkan guru kita dalam hati kita sehingga kita kemana-mana membawa keberkahan.